Sawhthing atanga sum la lut tam thin mai te khu a lo neitute chu an sawhting an sawhthing thar chhuah te sorkarin a la lei sak loh avangin an mang ang tawh hle a, tunah hian hralh tur chhekhawl KJ nuaihnih chuang an nei mek. Sawhthing hralhna tur hriat loh avanga mang ang lo neitute chu tukin khan Maite Khaw Community Hall kawtah an pungkhawm a, Hemi chungchanga LPS palai zawhna chhangin Maite Thlaithar Association President Pu Lalringheta chuan sawhthing an dah khawl te chu an chawhna a rei tawh a, a chhiat mai a hlo awm tawh hle a, chutiang dinhmunah an ding tawh chungin sawrkarin an lei mumal thei bawk si lo a, an mang an tawh em avangin mipui kawngkhawm, pungkhawm chuan society kal tlang kher lovin an remchan dan ang anga tih ral mai an rel thut a, tih a sawi. Pu Lalringheta chuan harsatna an tawh dan te sawiin Chhungkaw thenkhat chuan sawhthing cho turin hlawhfa an ruai a, lo atangin kawngpui thleng sakawr phurh tir a ngai a, khaw chhunga phur lut turin lirthei hman man te chawi a ngai leh bawk tiin chungte chu a bar thlau vekin an lo inruai si a. Chutiang karah chuan sorkarin an sawhthing te chu a laksak ta mai si lova, leiba tam tak neiin an talbuai ta hle tih a sawi a. Maite khua lo neitu te chu sorkar lakah an beidawng hle a, an sawh thing te hi khawiah nge an hralh tak ang tih pawh ngaihtuah tham tak a ni tih te an sawi bawk a ni. Maite Thlaitar Association hruaitu ten an sawi danin tunah hian Maite khuaa sawh thing chaw sa hralh mai tura dah khawl sa bag sang ruk chuang fe a awm mek a, chung te chu kg hnuai hnih sing hnih chuang a ni a, thenkhat chuan sawh thing chu an kawtah dah khawlin silpaulin ten an khuh a, kawng sirah sawh thing bag dah khawl a awm del dul a, An chawhna a rei deuh tawh an chawhna rei deuh tawh te phei chu a ro chhe tan tawh a, chhungkaw tam tak sawhthing chu sum chang pha si lovin an dah chhe dawn nia a lan thu te pawl hruaitu te chuan an sawi. LPS pala in meite khawtlang hruaitu leh lo neitu thenkhat a biak tawh te chuan tun ang hian sawhthing thalhna kawngah harsatna an la tawk ngai lo tih an sawi a. Sorkara inrawlh hma chuan an kawtkaiah sawhthing chu kg ah cheng sawmsarih te Chengza sawmhnih chuang te in an ṭhal a, chhungkaw ṭhenkhat chengnuai sawm lei chhuak te pawh an lo awm tawh ṭhin tih an sawi a. Kumin kum tir lamah pawh sawhthing lei duh an khawrawn kalchilh te pawh an awm a, mahse sawrkarin an lei dawn avangin beiseina sang tak nen an lo dah khawl a, sawrkar a che leh ta si lova an che chhe chho ta tih an sawi a ni. Meite khuaah hian in zahnih sawm nga ah sawhthing ching lo hi in in nga bawr vel an awm a, a khawchhunga chhungkaw tin deuh thawhin sawhthing hi hralh tur an nei a ni. Sorkar insawhtling hi mi a lak sak tak mai lo vang hianin mipui kan mang anga tunah hian kg a sawm pangaiin zan khaw vote pawh sawi loin khaw that lo hnuaiah te hian a bukin kan buk ta mup mup mai a ni saw. Saw thiang saw a en tlar put mai a ni kan sorkar an mi lak sak tak loh vangin saw thiang hi a chhe mai dawn si a ti hianin zan khaw vawt pawh sawi lovin a zan a zanin kzia sawm panga in support price pawh a awm lo ti hian kan buk mup mup reng mai a ni pawi tak a ni kan rual u tena tun hma tanga an lo thlan tlin duh loh tun hnua Kum naupangte thalai ho in a tha ang tiin rual u tena an lo thlan tlin duh lo kan han thlang tling ta a tunah hian harsatna kan tawk ta a ni a pawi khawp mai.